Youtube, Türkmenleriň bolmajak TikTok wideolaryndan, aýdy oňarmaýan bagşylaryň durmuş hekaýalaryndan doly wagt näme üçin şahyrlarymyzyň, taryhy şahsyýetlerimiziň, döredijilerimiziň durmuşy hakynda maglumat gaty az ýa-da hiç ýok? diýdim-de, ýörite on sekizinji maý üçin Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli bir wideo taýýarlamana karar berdim. Wideo başlamazdan öň, kanalymyza agza bolup, beýle wideolaryň dowamy üçin bizi goldap bilersiňiz. Magtymguly Pyragy öz halkynyň azatlygyny we özbaşdaklygyny arzuw eden, halk arasynda beýik söýgä mynasyp bolan klassikadyr. Türkmen halkynyň beýik ogly Magtymguly Pyragy gökleň türkmenlerindendir. Ol, takmynan, bir müň ýedi ýüz otuz üçünji ýylda, Gürgen derýasynyň boýunda, Hajygowşan diýen ýerde eneden dogulýar. Döwletmämmet molla Muşduk ogluňyz boldy! Döwletmämmet molla Muşduk!
Magtymguly Pyragy başlangyç terbiýäni kakasy Döwletmämmet Azatdan alýar. Magtymguly ilki oba mekdebinde okaýar. Onuň ilkinji mugallymyna Nyýaz Salyh diýer ekenler. Magtymguly örän zehinli we ýiti akylly bolupdyr. Ol dürli kitaplary çakdanaşa we irginsiz köp okapdyr. Magtymguly ýaş wagty kakasyndan, ejesinden we obanyň garry adamlaryndan köp-köp halk rowaýatlary, goşgy-gazallary, erteki we nakyllary höwes bilen diňleýär eken. Ol kakasy Döwletmämmet Azadynyň döreden eserleriniň köpüsini ýatdan öwrenipdir. Magtymgulynyň zehinligine, okuwa bolan höwesine göz ýetiren Döwletmämmet onuň ylymly adam bolup ýetişmegi üçin alada edipdir. On sekizinji asyrda Etrek, Ahal, Mary sebitinde güýçli medreseler bolmandyr. Şonuň üçin hem Döwletmämmet Azady öz ogluny ilki Halajyň Gyzlaýak obasynda ýerleşýän, şol döwrüň güýçlüsi hasap edilen Idris Baba medresesine okuwa iberýär. Magtymguly bu medresede birnäçe wagt okaýar. Soňra ol Buhara gidýär. Buharada Gögeldaş atly medresä okuwa girýär. we onda iki ýyl okaýar. Şahyr, şol medresede ders berýän, siriýaly türkmen, Nury Kazym ibn Bahyr bilen hem tanyşýar we onuň bilen dostlaşýar. Emma, medresedäki talyplaryň tertip-düzgüniniň bozuklygy, Magtymgulynyň bu medresäni taşlamagyna sebäp bolýar. Magtymguly esasy bilimi Hywadaky Şirgazy medresesinden alýar. Ol, Şirgazy medresesinde üç ýyl bilim alýar. Medresede berilýän dersleriň daşynda hem. Gündogaryň görnükli şahyrlary Nyzamynyň, Nesiminiň, Fizulynyň, Nowaýynyň we başgalaryň eserlerini irginsiz okapdyr. Ol medresede okaýanlaryň arasynda özüni derrew tanadyp, zehinli talyplaryň hataryna goşulýar. Okuwyň ilkinji ýyllarynda Magtymguly talyplaryň halypasy bolýar. Soňky ýyllarda bolsa, mugallym özi ýok wagty ders geçmegi-de Magtymgula ynanýar ekeni. Magtymguly öz döwrüniň iň bilimli we düşünjeli adamlary bolup ýetişipdir. Magtymguly jahankeşde adam bolupdyr. Dünýäniň köp ýerlerine syýahat etmek duýgusy onda çagalykdan döräpdir. Bu syýahatlar şahyryň dünýägaraýşyny giňeldipdir. Magtymguly oglan okatmakdan başga tanymal zergär bolupdyr. we kümüşden, altyndan dürli bezeg şaý-sepleri ýasapdyr. Magtymgulynyň maşgala ýagdaýlary jedelli meseleleriň biri bolup durýar. Goşgularyna esaslanyp, onuň Meňli diýen bir gyz söýendigini, ýöne käbir sebäplere görä alyp bilmändigi hakynda alymlar netijä gelýärler. Magtymgula Akgyz diýen ýeňňesi dakylýar. Ondan iki ogly bolup, olar hem ýaşlykda ýogalýarlar. Magtymguly, takmynan, bir müň ýedi ýüz segsen üçünji ýylda, Atasary diýilýän çeşmäniň boýunda, Soňudagyň ýanynda aradan çykýar. Ony, kakasynyň ýanyna, Garry molla gonamçylygynda jaýlapdyrlar. Şahyryň döredijiligi dürli temalardan bolan köp sanly şygyrlardan we poemalardan ybarat. Onuň, Öz golýazmalary bize gelip ýetmändir, çünki duşman goşuny Magtymgulynyň birnäçe eserlerini, hatda bize gelip gowuşmadyk eserlerini hem ýakyp, ýok edipdir. Magtymguly köp şygyrlaryny Pyragyl akymy bilen düzüpdir. Onuň döredijiligi on sekizinji asyr türkmen durmuşyny öwrenmäge köp material berýär. Magtymgulynyň şygyrlary, esasan, watançylyk, gahrymançylyk, öwüt-nesihat, sosial deňsizlik, Yşky liriki, dostluk barada gumanistik ideýalary öňe sürýär. Magtymguly, dagynyk ýaşaýan türkmen tire-taýpalaryny birleşdirmek bilen ýurduň özbaşdaklygyny, halkyň asuda ýaşamagyny gazanmak bolar diýen netijä gelipdir. Bu ideýa şahyryň, türkmeniň Döker boldy ýaşymyz, Türkmen binasy ýaly şygyrlarynda öz beýanyny tapypdyr.
Köňüller, ýürekler bir bolup başlar. Tarssa ýygyn, erär topraklar, daşlar, Bir suprada taýýar kylynsa aşlar, Göteriler ol ykbaly türkmeniň. Magtymguly türkmen şahyrlarynyň köpüsiniň halypasydyr. Magtymguly öz döwürdeşlerine we özünden soňky ýetişen şahyrlaryň döredijiligine uly täsir beripdir. Bu täsir ylaýta-da, Zeliliniň, serkerde şahyr Seýdiniň, Keminäniň, Mollanepesiň, Mätäjiniň döredijiliginde görüp bolýar. Iki müň on dördünji ýylyň maý aýynyň on sekizinde Magtymguly Pyragynyň kemala gelen dogduk obasy Gerkezde medeni ýadygärlikler toplumy we Magtymguly müzeýi açylýar. Dostlar, geliň indi, öwrenenlerimizi gaýtalamak hem-de bilýänlerimizi barlap görmek üçin Magtymguly atamyz barada gysgaça bäş sany soragy diňläliň. Sorag bir. Magtymguly Pyragy näçe ýaşynda, takmynan, näçe goşgy bilen aradan çykypdyr? Sorag iki. Magtymguly atamyzyň mazary Haýsy welaýatda ýerleşýär? Sorag üç, Magtymguly näme üçin eje hakda hiç hili goşgy ýazmandyr? Sorag dört, Türkmen pul birliginde näçe manatda Magtymguly atamyzyň suraty bar? Sorag bäş, Altyn asyrymyzda Magtymguly atamyza meňzäp biljek haýsy şahyrlary tanaýarsyňyz? We Magtymguly atamyz bu döwürde ýaşaýan bolsady, haýsy temalarda goşgy ýazardy? Eger-de, ähli soraglary hem bilen bolsaňyz, size goşmaça bonus ýene bir sorag. Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti näçinji ýylda gurulýar? Dostlar, ýene bir wideonyň soňuna geldik. Wideo göwnüňizden turan bolsa, laýk goýup teswirlere öz pikiriňizi ýazyň. Beýle wideolaryň dowamy üçin kanalymyza agza bolup bilersiňiz. Hoş, sag boluň!
Jeýhun bile Bahry Hazar arasy çöl üstünden öter ýeli türkmeniň.